Wel, bore da. Gobeithio bod chi'n mwynhau gwyliau'r haf. Nawr, bore yma, rwy'n mynd i wneud rhywbeth tipyn bach o wahanol. Ni'n mynd i ddarllen trwy stori a baban yn y delyn, ond ni'n mynd i chwilio am atebion i'n cwestiynau wrth i ni fynd trwy'r stori, yn hytrach na darllen y stori i gyd gyntaf a wedyn meddwl am y cwestiynau. Felly, stori heddiw yw Y Baban yn y Delyn. Y cwestiwn gyntaf ni moyn ateb yw, ble roedd y brenin, y frenhines a'r dywysoges yn byw? So dyna'r cwestiwn gyntaf, nawr ni'n mynd i ddechrau chwilio yn y testun am yr ateb. Un tro, roedd brenin, brenhines a'i baban bach yn byw yn hapus iawn mewn castell yn y gogledd. Sgwniwch os chi wedi gweld yr ateb fyna. Ble roedd y brenin, y frenhines a'r dywysoges yn byw? mewn castell yn y gogledd. Felly, ni wedi darganfod ateb i'n cwestiwn cyntaf ni bron yn syth. Ail cwestiwn, i ble yr aeth y brenin un diwrnod? Geneth fach oedd y baban, ac roedd hi'n dlws dros ben. Gwenai ar bawb a ddeuai i'r castell i'w gweld, a dywedai pawb mai hi fyddai'r y dywysoges harddaf yn y byd ar ol di-defu'n fawr. Ond un diwrnod, bu'n rhaid i'r brenin fynd ymaith i ymladd yn erbyn ei elynion, enemies you gelynion. Gadawodd y castell yng ngofal rai o'r oeweision ffyddlon, gan ddweir wrthyn nhw mofalu. A welsoch chi'r ateb fan'na? I ble'r a'th y brenin un diwrnod? mynd i ymladd yn erbyn ei elynion, mae 'di mynd i ymladd yn erbyn ei elynion. Felly, dywedir cwestiwn, pwy oedd yn canu hen alawon yn neuadd y castell? Gadawodd y brenin, fan hyn ar bron ar diwedd y dudalen, gadawodd y castell yng ngofal rhai o'i weision ffyddlon gan ddweud wrthyn nhw am ofalu Na fyddai dim drwg yn digwydd i'r frenhines a'r eneth fach tra byddai ef i ffwrdd. Ond un noson, pan oedd y frenhines a'i morynion yn eistedd yn neuadd y castell yn gwrando ar hen delynor y brenin yn canu hen alawon y wlad honno, clywsant swc a ffylau yn nesáu at y castell. Felly, pwy oedd yn canu hen alawon yn neuadd y castell? Hen delynor y brenin yn canu hen alawon. Telynor yw rhywun sy'n chwarae'r delyn. Cwestiwn 4. Pwy oedd yn curo wrth ddrws y castell? Byddwn ni'n parhau. Safodd pawb i wrando. Roedd hi'n noson stormus. Chwyrnai'r gwynt yn y coed y tu allan, ond gallent glywed sŵn y ceffylau, serch hynny, yn dod yn nes o hyd. Yna, clywsant guro mawr ar y drws. Mae rhein yn dod yn agos i ffeindo'r ateb fan hyn. Pwy oedd yn curo wrth ddrws y castell? Clywsant guro mawr ar y drws, ac aeth y frenhines cyn wyned â'r galch, mae mor wyn a calch. Pan aeth y gweillion i agor y drws i weld pwy oedd yno, rhuthrodd milwyr diethr i mewn i'r neuadd. Felly, pwy oedd yn curo wrth ddrws y castell? Milwyr diethr, diethr yw pobl sydd ddim yn nabod. Milwyr diethr, maen nhw'n rhuthro, maen nhw'n rhedeg mewn. Tipyn bach fwy o ateb da ni'n fan hyn gyda ar y sleid nesa. Gelynion y brenin oedden nhw, ac roedd cleddyf noeth yn llaw bob un. Cwestiwn nesa, ble cuddiodd y telynor y baban? Ymladdodd gweision y brenin yn ddewr, ond yn ofer. Cyn bo hir, gorweddai ran fwyaf ohonyn nhw ar lawr yn neuadd wedi eu lladd neu eu clwyfo'n dost. Y baban! gweddol y frenhines. Gofalwch am y baban! Ond crediodd un o'r milwyr ynddi cyn iddi gael cyfle i ddweud ragor a mynd â hi ymaith yn garcharor. Yng nghanol y gweiddi a'r sŵn ymladd, aeth yr hen delynor allan o'r neuadd heb i neb sylwi ac aeth i'r ystafell lle roedd y baban yn cysgu'n dawel drwy'r cyfan. Wyddai, pe byddai'n gadael yr eneth fach yno y byddai'r milwyr dieithr yn siŵr o'i lladd. Ond sut y gallai fynd â hi allan o'r castell heb i'r gelynion ei weld? Sut y gallai ei chuddio? Dyma cliw fan hyn nawr, achos ni 'di gael y cwestiwn ble cuddiodd Tlenor y baban, a nawr yn y testun ni'n clywed y cwestiwn sut y gallai ei chuddio. Yna, daeth syniad ryfedd i'w ben. Fe wn i beth nai, meddai, fe'i cuddiaf hi yn seinfwrdd y delyn. Felly, ble cuddiodd y telynor arni? Fe cuddiaf hi yn seinfwrdd y delyn. Cuddiaf yw uh, ffurf grynno o'r ferf cuddio. I will hide, cuddiaf. So mae cuddiaf hi yn seinfwrdd, seinfwrdd y delyn. Er mwyn i chi gael deall yn iawn, gwell i chi edrych eto ar y llun ar y dde fan hyn, ac fe welwch ym mha le y Cuddiodd eto Lenor a baban yn y same fwrdd yn y darn o mor telyn fan hyn. Er bo ganddo delyn fawr, nid oedd ond prin digon o le i'r eneth fach yn y same fwrdd, a chyn gynted ag y llwyddodd i'w gwthio i mewn, dyma hi'n dechrau crio. O na! Cwestiwn chwech wedyn, pwy ddaeth i gwrdd â'r telynor ar y ffordd? Ni wyddai'r hen ddynol beth i'w wneud. Clywodd sŵn traed y milwyr creulon yn dod yn nes at ddrws yr ystafell. Fe geisiodd siglo'r delyn ond dal i grio wnaeth eneth fach. Yna, agorodd y drws. Eisteddodd yr hen ddylynol ar gadair a dechrau tynnu ei fysedd ar hyd tanau'r delyn. Daeth pennaeth y milwyr i mewn. A, Telenor, meddai. Edrychodd o gwmpas yr ystafell. Roeddwn i'n meddwl i mi glywed sŵn baban yn crio yn yr ystafell yma. Ble mae merch y brenin? Wn i ddim, meddai'r Telenor, gan ddalu gan i'r delyn rag ofn i'r pennaeth glywed sŵn crio. Ond roedd yr eneth fach wedi tawelu erbyn hyn. Rwyt ti'n un o ŵyr y brenin, meddai'r pennaeth yn sarug. Castal i mi dy ladd dithau, fel y lladdwyd y lleill. Rwy'n hen iawn, atebodd y telynor. Ni feddai fy lladd i'n dwyn clod i ti. Peth arall, ni alla i wneud dim drwg i ti. Gwneud miwsig yw fy ngwaith fi, nid ymladd. O, gore, meddai'r pennaeth o'r diwedd, fe gei di fynd yn rhydd. Ond dos ar unwaith oddi yma, rhag ofn i mi newid fy meddwl. Corodd y telynor ei delyn ar ei gefn ac allan ag e i'r nos. Cerddodd drwy'r nos honno yn y gwynt a'r glaw, a'r dywysoges fach yn cysgu dawel tu mewn i seinfwrdd y delyn fawr. Pan ddaeth y bore, fe giliodd y glaw a thawelodd y gwynt. Yna, gwelodd y telynor dri dyn garw o'r olwg yn dod i'w gyfarfod. Lladron oedden nhw. Aros! gwaeddodd un ohonyn nhw. Faint o aur ac arian sy gen ti? Telynor tlawd ydw i, meddai'r hen ŵr, does gen i ddim dim au goch. Ar ôl edrych yn ei bocedi bob un, gwelodd y lladron ei fod yn dweud y gwir. Pwy ddaeth i gwrdd â'r telynor ar y ffordd? Wel, ar y ffordd, unwaith mae'n gadael y castell, mae'r lladron yma fan hyn yn cwrdd â fe ar y ffordd. Ond cyn hyn, oedd un o'r milwyr wedi cwrdd â fe hefyd, ond rwy'n credu Yr un rydyn ni'n edrych am yw'r lladron 'ma sy'n cwrdd â fe ar hyd y ffordd. Fel chi'n gweld fan'na, o'dd lot fawr o destun cyn i ni gyrraedd yr ateb i gwestiwn chwech. Dyw'r atebion, weithie ma'r atebion yn agos at ei gilydd, weithie ma' nhw'n bell i ffwrdd. Felly rif saith, pam credai'r lladron mai telyn hud oedd y delyn? Dwi wedi gorffen darllen y sleid yma, newn ni ddarllen y bit diwedd a wedyn mynd i'r sleid nesa. Ar ôl edrych yn eu bocedi bob un, gwelodd y lladron ei fod yn dweud y gwir. O, mae gen i ti delyn, meddai un arall o'r lladron, beth i'r cael bris da am delyn fawr fel hon? Na, na, gweddai'r hen ŵr, peidiwch â dwyn fy nhelyn, dyma'r unig gasgliad sydd gen i yn y byd. Chwarddodd y lladron am ei ben, cyrhaedd un ohonyn nhw yn y delyn a'i thynnu'n drwsgl oddi ar ei gefn. Wrth wneud hynny, cwmpodd y delyn i'r llawr. Dinodd y baban ar unwaith a dechrau crio'n uchel. Edrychodd y tri lleidr ar ei gilydd mewn ofn a syndod. Mae Delyn yn crio, gwelodd un a'i wyneb yn welw. Telyn y tylwyth teg yw hi, gwelodd y llall, a'i ddau lyged led y pen. Felly, pam bod y, pam bod y lladron yn credu mai Telyn hyd oedd y Delyn? Oherwydd, mae Delyn yn crio, a maen nhw'n dechrau meddwl bod Telyn y tylwyth teg yw hi. Beth yn oedd? Beth ddaeth y lladron ar ôl clywed sŵn crio? Dewi ni'r telynor yma, meddai'r llall mewn llais crynedig. Maddeuwch i ni, syr, am fod mor ffôl a cheisio dwyn eich telyn, wydden i ddim. Yn wir, wir, syr. Yna, dechreuodd y tri redeg nerth eu traed i lawr y ffordd, a chyn bo hir, aethant o'r golwg yn y pellter. So beth ddaeth y lladron ar ôl clywed sŵn crio? Ma' nhw'n gofyn am faddeuant, forgiveness, ma' nhw'n gofyn wrth roi faddau nhw, a wedyn ma' nhw'n dechre rhedeg, nerth eu traed i lawr y ffordd. Cwestiwn naw. Pam roedd y brenin yn ddiolchgar i'r telynor? Gwenodd yr hen delynor, yna cododd ei ddelen ar ei gefn eto ac ymlaen ag e ar ei daith. Ar ôl bod ar daith am ddiwrnod a noson arall, cyfarfu a byddin y brenin dod i'w gyfarfod. Roedden nhw ar eu ffordd tua thre ar ôl ennill brwydr fawr. Adroddodd y telynor yr hanes i gyd wrth y brenin a thynnodd y dywysoges bach allan o'r delyn fawr. Cyn gynted ag y daeth allan i olau dydd Gwener yn hapus ar bawb, cydiodd y brenin ynddi a'i gwasgu'n dynn at ei fynwes. Be fydd arna i ddyled i ti am byth am, am byth am achub fy ngeneth fach? meddai Brenin wrth y telynor, ond fy ngwraig, beth am y frenhines? A pam oedd y Brenin yn ddiolchgar i'r telynor? Mae e'n ddiolchgar iawn am ei fod wedi achub ei ferch ei eneth fach. Dyled, you debt, mae angen iddo fe dalu rhywbeth nôl. Bydd arna i ddyled i ti am byth am achub fy ngeneth fach. Rhydd deg, gwestiwn deg wedyn, ble'r oedd castell y Brenin? Dwedodd y telenr, y telynor, sori, ei bod yn garcharor gyda Gelynon y Brenin. Cyn gynted ag y clywodd hynny, trodd y brenin i fyddin. Rhaid i ni ymladd eto, i ryddhau'r frenhines! A gweiddodd y milwyr gyda'i gilydd i gyd, Rhaid i ni ryddhau'r frenhines! Ac felly y bu. Cyn penwythnos, roedd y brenin wedi concro'i elenion i gyd, ac wedi cael ei frenhines yn ôl i fyw gydag ef a'r dywysoges bach yn y castell. Cafodd yr hen delenor fyw gyda nhw hefyd, hyd ddiwedd ei oes, a phob nos, yn Neuadd Fawr y castell, canai hen alawon i loni calon pawb a'i glywai. Felly dyma ddiwedd y stori, ond dydyn ni ddim wedi darganfod ateb i rif deg eto, ble roedd Castell y Brenin? Os oedd hyn yn digwydd, bydd rhaid i chi ddechrau darllen y testun neu'r stori eto o'r dechrau. Felly, ni'n dal yn edrych am ateb y cwestiwn ble roedd Castell y Brenin, a ni'n dechrau o dechrau nawr. Un tro roedd brenin, brenhines a'i baban bach yn byw yn hapus iawn mewn castell yn y gogledd. Ww, ni 'di'r gael yr ateb yn gyflym! mewn castell yn y gogledd. Os na, wel pam oedd y cwestiwn rhif deg ar y diwedd fyna? Oedd bach o tric falle i ddala ni mas. Ond ni wedi ddarganfod ateb i bob cwestiwn sydd gyda ni. Nawr, gobeithio eich bod chi wedi mwynhau y stori yna, a gobeithio bod chi'n mwynhau gwylio'r haf, a fi'n gobeithio bod chi'n mwynhau wneud tasg neu ddau bob wythnos jyst i cadw'ch sgiliau sylfaenol chi yn yn yn dda wrth fod y gwyliau'n mynd heibio. Pob hwyl a gobeithio bych chi'n mwynhau nes gw diwedd gwyliau'r haf a welai chi, gobeithio, yn mis Medi.